Insellmulkom. Għal din l-edizzjoni ta' Xi Rajt dan l-aħħar għandna l-pjaċir nilqgħu magħna lill-Onorevoli Evarist Bartolo, Ministru għal Edukazzjoni u x-Xogħol. Aħna wkoll ninsabu xi ftit jew wisq kurjużi dwar x'jaqra fil-ftit ħin liberu tiegħu l-Onorevoli. Allura, Onorevoli, xi qrajt dan l-aħħar? Il-problema tiegħi li l-biċċa kbira naqbad xi erba' kotba f'salt naqrom b'mod differenti. Dwar il-politika, dwar l-ekonomija, dwar il-letteratura, eh, dwar l-istorja. Imma ktib li bdejtu mill-bidu sal-aħħar kien biografija li ħarġet is-sena li għaddiet dwar il-ħajja tal-Papa jisimha The Great Reformer Francis and the Making of a Radical Pope ta' Austin Ivry. Dan huwa ktieb tajjeb ħafna Tinduna kemm huwa persuna profonda l-Papa, kemm huwa bniedem li mhux biss huwa kolt teoloġikament kif tistenna, imma kolt ħafna fil-letteratura u ħafna fir-relazzjonijiet umani. U tinduna li ħafna mill-affarijiet li għamel mindu sar Papa, m'għamilhomx mindu sar Papa. Huwa qas għamilhom għall-cameras biex jgħidu ara kemm hu differenti minn ta' qablu. id-deċiżjoni tiegħu li ma jgħixx fil-grandezza tal-Vatikan imma li jgħix fil-kamra umli tiegħu, il-mod kemm jieħu gost jitħallat man-nies, il-mod kif huwa impenjat dejjem biex jaħseb f'dawk li huma fit-tarf tas-soċjetà. Dik kienet dejjem il-vokazzjoni tiegħu. Huwa ktieb tajjeb ħafna, jiena nirrikmandah Biex wieħed jaqrah u tinduna li naħseb huwa wieħed mill-isbaħ affarijiet li ġrat lid-dinja fl-aħħar tliet snin ngħid jien. Mindu mindu sar Papa għax naħseb Papa Franġisku l-valuri tiegħu, il-mod kif inhu, naħseb jagħmel ħafna ġid f'dinja fejn għandna għaddej minn żmien diffiċli. Terroriżmu, Faqar, inġustizzja. Imma l-Papa huwa mhux biss leħen ta' tama, mhux biss jitkellem, imma jgħix dak li jemmen fih u jgħix il-valuri tiegħu. Hemm xi episodju jew storja li laqtitek partikolarment f'dan il-ktieb? Kemm dejjem baqa' jgħix ħajja ordinarja, jiġifieri Hu bħalissa jgħid li jimmissja l-fatt li flaxija ma jistax joħroġ jieħu pizza xi mkien. Għaliex fil-pożizzjonijiet differenti li għex, dejjem baqa', jivvjaġġa b'tal-linja pereżempju, jitħallat. Imma l-iktar il-qawwa li għandu, solidarjetà li għandu, mhux biss ma' dawk li huma minn taħt imma ma' dawk li huma mwarrba. u anke fi żmien diffiċli meta l-Arġentina kienet immexxija mid-dittaturi u kien hemm inħada kontra tiegħu li ma għamilx gwerra kontra lid-dittaturi, imma fil-fatt hu kien qed jagħmelha bil-kwiet u kien qiegħed isalva ħafna nies mill-ħruxija u mill-qtil ta' dak iż-żmien. Imma kien jagħmilha bil-kwiet u dejjem jgħid li l-ftit li tagħmel huwa ħafna aħjar u iżjed qawwi Minn sempliċiment dak li taħseb jew minn dak li tgħid. Naħseb li huwa qawwi f'dan il-mod. Ekku, ekku. U kif tqabblu ma' papet oħra, pereżempju? Jiena kien jogħġobni ħafna Ġwanni 23. Eh, kont għadni qed dak iż-żmien kont għadni qiegħed eh, nitrabba u ta' kontribut kbir li tal-lim soċjali tal-Knisja f'dak li għandu xi jaqsam mal-paċi. Mhm. Eh, kif il-Knisja għandha taħdem kontra l-inġustizzja, il-valuri tal-imħabba tal-proxxmu. Imma l-imħabba tal-proxxmu jew anke l-ħajja reliġjuża mhix mgħajxa sempliċiment jekk mhux quddies jew jekk tagħmilx l-affarijiet kif jgħidulek ir-regoli ta' barra, imma kif tgħix il-valuri minn ġewwa. Jiena nqabblu ħafna ma' Papa ma' Papa Ġwanni 23. Ningrazzjak ħafna, Onorevoli, grazzi tal-li ġejtu u dan il-ktieb. Nirringrazzjaw lilkom ukoll talli segwejtuna, narawkom il-ġimgħa d-dieħla fl-istess ħin. Sadattant infakkrukom biex taqraw Imqar Nitfa Kuljum.